Marta a oa o servijiñ ha Lazar unan eus ar re a oa ouzh taol gantañ. Maria, avat, o vezañ kemeret ul luriad parfum ha nard purprizius-meurbet, en skuilhas war dreid Jezuz hag a dorchas anezho gant e blev, ha leuniet e voe an ti gant c'hwezh vat ar frant. Hogen Judas Iskariot, unan eus e ziskibien, an hini a yae d'e dreitourdi, a lavaras Perak n'eo ket bet gwerzhet ar frontez tri c'hant diner ha roet an arc'hant-se d'ar beorion? Mar lavarez-se n'eo ket dre ma oa chalet gant ar beorion, met dre ma oa laer, hag o vezañ ma talc'he ar yalc'h e kase gantañ ar pezh a veze lakaet e-barzh. Ha Jezuz da lavarout, Lez anezhi. Dezhi d'en mirout evit an deiz ma vint sebeliet. Ar beorion ho po ganeoc'h atav. Me avat n'ho po ket ac'hanon ganeoc'h dalc'hmat. E-leizh a dud e-touez ar re varv a glevas edo enno, ha dont a rejont n'eo ket evit Jezuz hepken, met ivez evit gwelout Lazar, an hini en devoa dihunet anezhañ a-douez ar re varv. Divizout a reas an arc'hveleien lazhañ Lazar ivez. rak en abeg dezhañ kalz a Yuzevien o dileze hag a grede e Jezuz. Antronoz an engouestl stank a dud deuet evit ar gwel o klevout edo Jezuz o tont da Jeruzalem a gemeras bodoù palmez hag a yeas a-benn-henn dezhañ en ur yourc'h all Hozanna! Benniget an hini a zeu en anv an Aotrou, Roue Israel! Ha Jezuz, o vezañ kavet un azenig, a azezas warnañ evel ma'z eo skrivet: Bez dizaon, merc'h Sion, setu da roue o tont azezet war hini bihan un azenez. E ziskibien ne gomprenjont ket an dra-se diouzhtu, met goude ma voe bet roet gloar da Jezuz, neuze e teuas da soñj dezho e oa bet skrivet an traoù-se diwar e benn hag e oa bet graet evel-se dezhañ. testeni a roe dezhañ an engroez a dud a oa bet gantañ p'en devoa galvet lazhañ er-maez eus e vez hag e zihunet a-douez ar re varv hag en abeg da se ivez e oa deuet ar bobl d'e ziambroug dre m'o devoa klevet en devoa graet ar sin-se neuze e lavaras ar farizianed kenetrezo gwelout a rit ne c'honezit netra setu ar bed holl o vont war e lerc'h Bez' e oa Gresianed e-touez ar re a oa pignet evit azeuliñ e-kerzh ar gwel. Ar re-mañ a dostaas da gaout Filip, a oa eus Betsaida e Galilea. Hag hen pediñ a rejont evel-henn. Aotrou, gwelout Jezuz a garfemp. Mont a reas Filip d'hen lavarout da Andrev. Andrev ha Filip neuze a yeas d'hen lavarout da Jezuz. Ha Jezuz a respontas dezho ar c'homzoù-mañ. Setu, Deuet an eur ma tle bezañ roet gloar da Vab an den, e gwirionez, e gwirionez me a lavar deoc'h. Mar ne varv ket ar c'hrennenn-winiz gouezet en douar, e chom hec'h-unan, hogen ma varv e ro frouezh e-leizh. An neb a garfe e vuhez, e c'hollo, hag an neb a gasa e vuhez er bed-mañ e miro evit ar vuhez peurbadus. Ra zeuio d'am heul an neb a zo ma servijer, hag el lec'h ma'z on, eno ivez e vo ma servijer. An neb a servij ac'hanon e roio ma zad enor dezhañ. Setu bremañ ma ene en trubuilh, ha petra lavarin? O tad, ma salv diouzh an eur-se. Met evit-se eo ez on deuet evit an eur-se. Tad, ro gloar d'az anv. Neuze e teuas ur vouezh eus an neñv Gloar am eus roet dezhañ hag e roin adarre. Ar bobl a dud a oa enno hag o devoa klevet a lavarde un tarzh kurun zo bet. Lod all a lavarde un ael en deus komzet outañ. Ha Jezuz da respont n'eo ket evidon-me eo deuet ar vouezh-se, met evidoc'h-c'hwi. Bremañ eo barnedigezh ar bed-mañ. Bremañ priñs ar bed-mañ a vo taolet er-maez. ha me pa vin bet ursavet diouzh an douar eo an holl dud a dennin davedon lavarout a rae an dra-se evit merkañ dre betore marv e tlee mervel respont a reas ar bobl dezhañ desket hon eus el lezenn e chom ar c'hrist da viken penaos eta e lavarez-te ez eo ret da vab an den bezañ ursavet piv eo ar mab an den-se neuze jezuz a lavaras dezhañ Evit ur pennadig c'hoazh emañ ar sklêrijenn en ho touez. Kerzhit eta e-pad moc'h eus ar sklêrijenn, gant aon da vefot paket gant an deñvalijenn. An neb a gerzh en deñvalijenn ne oar ket pelec'h ez a. E-keit ha m'emañ ar sklêrijenn ganeoc'h, kredit enni evit dont da vezañ bugale ar sklêrijenn. Goude bezañ lavaret an traoù-se, Jezuz a yeas kuit hag en em guzhas diouto. Evitañ da vezañ graet kement a sinoù dirazo ne gredent ket ennañ, evit ma teuje da wir lavar ar profed Izaia, Aotrou, piv en deus kredet hon lavarout, ha galloud an Aotrou da biv eo bet diskuliet? Ne c'hellen ket krediñ dre m'en devoa Izaia lavaret c'hoazh, Dalet en deus o daoulagad ha kaletet o c'halonoù evit na welint ket gant o daoulagad, na gomprenint ket gant o c'halonoù, na zistroint ket ouzhin, rak neuze em bije pareet anezho. Izaia en deus lavaret an traoù-se dre m'en deus gwelet e c'hloar ha komzet diwar e benn. Koulskoude, zoken e-touez ar pennoù bras, kalz a gredas ennañ. Met en abeg d'ar Farizianed n'anzavent ket kement-se gant aon da vezañ taolet er-maez eus ar sinagogenn. Rak gwelloc'h e karent ar c'hloar eus an dud eget ar c'hloar eus Doue. Neuze Jezuz a youc'has en ul lavarout, An hini a gred ennon n'eo ket ennon e kred, met en hini en deus ma c'haset. hag an hini am gwel a wel an hini en deus marc'haset evel sklêrijenn on deuet er bed-mañ evit na chomo ket en davalijenn kement hini a gred ennon ha mar deus unan bennak a glev ma c'homzoù ha n'o mir ket n'eo ket me a varn anezhañ rak n'on ket deuet evit barn ar bed met evit salviñ ar bed an hini am distaol ha na zegemer ket ma c'homzoù a gavo unan d'e varn ar gomz am eus bet lavaret honnezh eo ar varno anezhañ d'an deiz diwezhañ rak n'eo ket dre son ma-unan am eus komzet met an tad hag en deus ma c'haset en deus e-unan gourc'hemennet din petra am boa da lavarout ha da gement ha gouzout a ran ez eo e c'hourc'hemenn buhez beurbadus an traoù a lavaran eta a lavaran evel m'en deus an tad o lavaret din trizekvet pennad. A-raok gouel Pask, Jezuz o c'houzout e oa deuet e eur da dremen eus ar bed-mañ davet e dad, goude bezañ karet e re a oa er bed, o c'haras betek ar penn pellañ. E-kerzh koan, p'en devoa dija an diaoul lakaet e kalon Judas, mab Simon Iskariot, an diviz d'e zroukrei, Jezuz o c'houzout en deus an Tad lakaet pep tra etre e zaouarn, e oa deuet eus Doue hag e tistroe daved Doue, a sav diouzh taol, a denn diwarnañ e zilhad, ha goude bezañ kemeret ul lienenn, a lak anezhi en-dro d'e zargreiz. Neuze e taol dour en ur plad hag en em lak da welc'hiñ treid e ziskibien ha d'o zorchañ gant al lienenn a oa en-dro dezhañ. Dont a reas eta da Simon Pêr hag emañ da lavarout dezhañ, Aotrou, te gwelc'hi ma zreid din-me? Respont a reas Jezuz dezhañ en ul lavarout, Ar pezh a ran-me n'en komprenez ket bremañ, met anaout a ri diwezhatoc'h. Lavarout a reas Pêr dezhañ, Nann, ne walc'hi ket ma zreid din biken. Jezuz a respontas dezhañ, Mar ne welc'han ket ac'hanout, n'az po ket lod ganin. Lavarout a reas Simon Per dezhañ, Neuze, Aotrou, n'eo ket ken ma zreid, met ivez ma daouarn ha ma fenn. Lavarout a reas Jezuz dezhañ, An hini a zo bet en dour n'en deus mui ezhomm nemet da welc'hiñ e dreid, rak glan eo penn-davenn, ha c'hwi glan ez oc'h, met n'oc'h ket holl. Rak anaout a rê piv a dlee e werzhañ. Setu perak en devoa lavaret n'oc'h ket glan holl. Goude bezañ eta gwelc'het o zreid dezho, ec'h adkemeras e wiskamant, e c'hourvezas adarre ouzh taol, hag e lavaras dezho, Ha kompren a rit-hu ar pezh am eus graet deoc'h? Ma envel a rit mestr hag aotrou. Ha mat a lavarit, rak kement-se on. Mar en deus eta me, ho mestr hag hoc'h aotrou, gwelc'het out treid deoc'h, c'hwi ivez a dle gwelc'hi out treid an eil d'egile. rak skouer am eus roet deoc'h evel mar defot evel ma'm eus graet deoc'h e gwirionez e gwirionez m'en lavar deoc'h n'eo ket ar servijer brasoc'h eget e vestr nag ar c'hannad a-us d'an hini en deus kaset anezhañ mar gouzoc'h an traoù-se e vefot evurus gant mar defot diouto n'eo ket diwall-penn c'hwi holl e komzan gouzout a ran pere am eus dibabet met evit ma teuio da wir ar skritur an hini a veze o tebriñ eus ma bardañ en deus savet e seul a-enep din a-vremañ e lavaran deoc'h an dra-se a-raok ma tegouezho evit ma kred faot pa c'hoarvezo ez on me an hini o vezañ e gwirionez e gwirionez me lavar deoc'h an neb a zegemer an hini a gasan am degemer ma-unan hag an hini am degemer a zegemer an hini en deus ma c'haset goude bezañ lavaret an traoù-se e voe jezuz trafuilhet en e spered hag e tisklêrias fraezh kement-mañ. E gwirionez, e gwirionez me lavar deoc'h, unan ac'hanoc'h a ya d'am gwerzhañ. Sellout a reont diskibien an eil ouzh egile en em c'houlenn eus piv e komze. Hogen unan eus an diskibien a oa gourvezet ouzh taol war galon Jezuz an hini a gare Jezuz anezhañ. Ha Simon-Peder da wignal dezhañ ha da lavarout goulenn 'ta piv eo an hini e komz diwar e benn. Hag hennezh o soublañ evel-se war vruched Jezuz a c'houlennas digantañ Aotrou, piv eo? Ha Jezuz da respont dezhañ An hini ez an da soubañ un tamm evitañ hag a roin dezhañ. Hag o vezañ soubenn un tamm bara e roas anezhañ da Judas, mab Simon Iskariot. Ha goude debriñ an tamm-se ez eas Satan ennañ, ha Jezuz a lavaras dezhañ ar pezh a rez, en gra buan. Met hini ebet ouzh taol ne gomprenas perak en devoa lavaret an dra-se dezhañ. Hiniennoù a soñje ganto e oa dre m'edo ar yalc'h gant Judas en devoa lavaret Jezuz dezhañ prenañ ar pezh hon eus ezhomm evit ar gouel, pe roiñ un dra bennak d'ar beordion. Hennezh eta, o vezañ kemeret an tamm-se, a yeas er-maez raktal noz a oa anezhi. Neuze, pa voe aet er-maez, e lavaras Jezuz, Bremañ eo bet roet gloar da Vab an den, hag ennañ eo bet roet gloar da Zoue. Mar deo bet ennañ roet gloar da Zoue, Doueed e dro ennañ e-unan a roio gloar dezhañ. Ya, prestik e roio gloar dezhañ. Ma bugaligoù, nemet evit ur pennadig, n'emaon ket ganeoc'h. Ma c'hlask ar refot, hag evel ma'm eus lavaret d'ar Yuzevien, d'al lec'h ma'z an, n'oc'h ket evit dont. Deoc'h ivez e lavaran-se bremañ. Ur gourc'hemenn nevez a roan deoc'h, en em garout an eil d'egile. Evel ma'm eus ho karet evel-se, c'hwi ivez en em garit an eil d'egile. Diouzh ar garantez ho po an eil evit egile ec'h anavezo an holl ez oc'h ma diskibien. Lavarout a reas Simon Per dezhañ, Aotrou, pelec'h ez eta? D'al lec'h ma'z an, a respontas Jezuz, n'out ket evit dont war ma lerc'h bremañ, met ma heuliañ a ri diwezhatoc'h. Ha Per da lavarout dezhañ, Perak ne c'hellan ket da heuliañ a-vremañ ma buhez a roin evidot? Jezuz a respontas dezhañ, Da vuhez a roy evidon e gwirionez, e gwirionez me lavar dit, n'en devo ket kanet ar c'hilhog ma'z po ma dinac'het dre deir gwech. Pevarzekvet pennad Arabat dou kalon bezañ trubuilhet. Krediñ a rit en Doue Krediñ diwez ennon. En ti ma zad ez eus chomajoù e-leizh. Mar ne vije ket evel-se em bije lavaret deoc'h setu m'emaon o vont da aozañ plas deoc'h. Ha pa vineit, ha pa'm bo kempennet plas deoc'h e tistroin hag e kemerin ac'hanoc'h em c'hichen, evit ma vefot-c'hwi ivez el lec'h m'emaon-me, ha da gaout al lec'h ma zan, e c'houzoc'h an hent. Lavarout a reas Tomaz dezhañ Aotrou, ne ouzomp ket da belec'h emaout o vont ha penaos ec'h oufemp an hent. Jezuz a lavaras dezhañ, Me eo an hent, ar wirionez hag ar vuhez. Den ebet ne zeu d'an Tad nemet dre zon. M'ac'h anavezfec'h ac'hanon ec'h anavezfec'h ma Zad ivez. Met a-vremañ eo anaout a rit hag e welet hoc'h eus. Aotrou, eme Filip, diskouez dimp an Tad hag e vo trawalc'h dimp. Jezuz a lavaras dezhañ, Keit amzer a zo abaoe m'emaon ganeoc'h ha n'anavezez ket ac'hanon c'hoazh, Filip? An hini am gwel a wel ivez an Tad. Penaos e lavarez diskouez dimp an Tad? Ha ne gredez ket emaon an Tad hag emañ an Tad ennon? Ar c'homzoù a lavaran deoc'h, n'o lavaran ket ac'hanon ma-unan. an tad hag a chom ennon eo e ray e oberoù ma c'hredit a rit emaon en tad hag emañ an tad ennon pa ne vez ken kredit en abeg d'an oberoù o-unan e gwirionez e gwirionez ma lavar deoc'h an neb a gred ennon a raio eñ ivez an oberoù ardant-me ar reoù vrasoc'h c'hoazh a raio dre m'emaon o vont davet ma zad ha petra bennak a c'houlennfot ema anv ardin evit m'en devoa an tad gloar en e vab. Kement a c'houlennfot diganin em anv me en graio. Ma kari ac'hanon e virfot ma gourc'hemenno. Ha me a bedo an tad, hag eñ a roio deoc'h ur frealzer all ma chomo ganeoc'h da viken. Ar spered a wirionez ne c'hall ket ar bed resev anezhañ dre na wel ket ha n'anavez ket anezhañ. C'hwi avat a anavez anezhañ rak ganeoc'h emañ o chom hag ennoc'h e vo. N'houlezin ket em zivaded, distreiñ a rin davedoc'h. C'hoazh un herradig a gar bet n'am gwelo ket mui. Met c'hwi am gwelo rak bev ez on-me ha c'hwi a vezo bev ivez. En deiz-se ec'h anavezfot emaon em zad, ha c'hwi ennon ha me ennoc'h. an hini en deus ma gourc'hemennoù hag a vir anezho eo hennezh an hini am c'hard hag an hini am c'har a vezo karet gant ma zad ha me a garo anezhañ hag en em ziskuilho dezhañ Youda, n'eo ket an Iskariot, a lavaras dezhañ Aotrou, petra a zo kaoz ma'c'h eus d'en em ziskuilhañ dimp ha n'eo ket d'ar bed? Jezuz a respontas hag a lavaras dezhañ Ma'z eus unan bennak hag am c'har e viro ma c'homzoù. ha ma zad a garo anezhañ hag e teuimp davetañ hag e vimp o chom gantañ an neb n'am c'har ket ne vir ket ma c'homzo hag ar gomz a glevit n'eo ket ma hini met hini an tad en deus ma c'haset an traoù-se am eus lavaret deoc'h tra ma oan o chom ganeoc'h met ar frealzer ar spert glan a vo kaset gant an tad em anv Hennezh a zesko deoc'h pep tra hag a zegaso soñj deoc'h eus kement am eus lavaret deoc'h. Ar peoc'h a lezan ganeoc'h, ma feoc'h-me a roan deoc'h, n'eo ket evel marv ar bed e roan-me deoc'h. Na vezet ket ho kalon strafuilhet na spontet. Ma c'hlevet hoc'h eus o lavarout deoc'h, mont a ran kuit hag e tistroan davedoc'h. ma karjer ac'hanon e vijec'h laouen o vezañ ma'z an da gaout an tad ha rak brasoc'h egedon eo an tad ha bremañ em eus lavaret se deoc'h a-raok ma tegouezho evit ma kredfot pa zegouezho ne gomzin mui nemeur ganeoc'h rak emañ o tont priñs ar bed-mañ ha n'eo ket en divije galloud warnon met evit ma ouezo ar bed e karfen ma zad hag e ran evel m'en deus ma zad gourc'hemennet din. Savit, deomp ac'han. Pemzekvet pennad Me eo ar wignen wirion ha ma zad eo al labourer. Kement skourr ennon a zoug ket a frouez, e lam anezhañ kuit, ha kement hini a zoug frouez, en netad, en krenañ a ra evit ma tougo muioc'h. Adal bremañ ez oc'h net, abalamour d'ar gomz am eus lavaret deoc'h. Chomit ennon ha me ennoc'h, evel ne c'hell ket ar skourr dougen frouezh anezhañ e-unan mar ne chom ket stag ouzh ar wignen, evel-se nac'h c'hwi ken nebeut mar ne chomit ket ennon. Me eo ar wignen ha c'hwi ar skourroù. An hini a chom ennon ha me ennañ, hennezh a zoug kalz a frouezh. rak en diavaez din ne c'hellit ober netra met an neb na chomo ket ennon a vo taolet er-maez evel ar skourr a-zizec'h hag a vez dastumet ha stlapet en tan da zeviñ mar chomit ennon ha mar chom ma c'homzoù ennoc'h goulennit kement a garfot hag e teuio deoc'h setu petra a ro gloar d'am zad e tougfec'h e-leizh a frouezh hag e teufec'h da vezañ ma diskibien Evel m'en deus ma zad marc'haret, evel-se em eus-me ivez ho karet. Chomit em c'harantez. Mar mirit ma gourc'hemennoù e chomfot em c'harantez evel ma'm eus miret me gourc'hemennoù ma zad ha ma choman en e garantez. An traoù-se am eus lavaret deoc'h evit ma vezo ennoc'h ma levenez ha ma vezo leun ho levenez. Hemañ eo ma gourc'hemenn-me. En em garit an eil egile, evel m'am eus ho karet. N'en deus den brasoc'h karantez eget reiñ e vuhez evit e vignoned. C'hwi eo ma mignoned mar grit ar pezh a c'hourc'hemennan-me deoc'h. Ne ran ket ken servijerion ac'hanoc'h. Rak ar servijer ne oar ket petra a ra e vestr. Mignoned avat am eus graet ac'hanoc'h, rak kement am eus klevet digant ma zad am eus roet deoc'h da anaout. N'eo ket c'hwi hoc'h eus ma dibabet. Me eo am eus out dibabet hag out lakaet evit ma zefot ha ma tougfot frouezh ha ma chomo ho frouezh evit ma roio deoc'h ma zad em anv kement a c'houlennfot digantañ. An dra-se eo a c'hourc'hemennan deoc'h, en em garout an eil d'egile. Mard en deus ar bed kasoni ouzhoc'h, gouezit en deus bet da gentañ kasoni ouzhin, mar bijec'h eus ar bed e karje ar bed e beadra. Met dre ma n'oc'h ket eus ar bed, dre m'am eus ho tibabet eus a-douez ar bed, abalamour da se en deus ar bed kasoni ouzhoc'h. Ho pet soñj eus ar gomz am eus lavaret deoc'h n'eo ket ar mevel brasoc'h eget e vestr. Mard o deus ma gwallgaset, c'hwi ivez a vo gwallgaset ganto. Mard o deus miret ma c'homz, e virint ivez hoc'h hini. Met an holl draoù-se a raint enep deoc'h en abeg d'am anv, dre n'anavezont ket an hini en deus ma c'haset. Mar ne vijent ket deuet ha mar n'em bije ket komzet outo n'o divije pec'hed ebet. Met bremañ n'o deus digarez ebet d'o fec'hed. An hini en deus kas ouzhin a gasa ivez ma zad. Mar n'em bije ket graet en o zouez an oberoù-se n'en deus den all ebet graet biskoazh n'o divije ket a bec'hed. Met bremañ goude gwelout o deus kasoni ouzhin hag ouzh ma zad. Met evel-se emañ evit ma teuio da wir ar gomz a zo skrivet en ul lezenn ma c'haset o deus hep abeg. Hogen pa zeuio ar frealzer a gasin-me deoc'h a-berzh ma zad, ar spered a wirionez a zeu eus an tad e roio testeni diwar ma fenn, ha c'hwi ivez a zougo testeni rak adalek ar penn kentañ emaoc'h ganin. C'hwezekvet pennad. An traoù-se am eus lavaret deoc'h evit na vefot ket ganto e riskl da gouezhañ. O teurel a rain er-maez eus ar sinagogennoù ha dont a ra an eur ma kredo an neb o lakaio d'ar marv reiñ doujañs da Zoue. Ober a rain evel-se dre n'o deus ket anavezet nag an Tad na me. Hogen, lavaret em eus deoc'h an traoù-se evit m'ho pezo soñj pa zeuio an amzer em eus bet o lavaret deoc'h. N'em eus ket o lavaret deoc'h adalek ar penn kentañ dre m'edon ganeoc'h, met bremañ ez an da gaout an hini en deus ma c'haset. Hag hini ac'hanoc'h ne c'houlenn ouzhin da belec'h emaout o vont ? Met dre m'am eus lavaret se deoc'h, ez eus an dristidigezh leuniet ho kalon. Me avat eo ar wirionez a lavaran deoc'h. Talvoudus eo deoc'h ez afen kuit, rak mar n'edan ket kuit, Ne zeuio ket ar parakled davedoc'h, met ma'z on kuit e kasin anezhañ deoc'h. Hag hennezh o tont a brouo a-enep d'ar bed diwar-benn ar pec'hed, ar justis hag ar varnedigezh, diwar-benn ar pec'hed dre ne gredont ket ennon, diwar-benn ar justis dre ma'z an da gaout ma zad ha n'am gwelfot mui ken. Diwar-benn ar varnedigezh, rak barnet eo dija priñs ar bed-mañ. Kalz a draoù am eus c'hoazh da lavarout deoc'h, met ne c'hellit ket o dougen bremañ. Pa vo deuet hennezh avat, ar spered a wirionez, e heñcho ac'hanoc'h da gaout an holl wirionez, rak ne gomzo ket dioutañ e-unan, met kement a glev, a lavaro hag e tisklêrio deoc'h an traoù da zont. Hennezh a roio gloar din rak kemer a raio eus ar pezh a zo din evit an disklêriañ deoc'h. Holl gement a zo d'an Tad a zo din, setu perak em eus lavaret e kemero eus ar pezh a zo din evit en reiñ deoc'h da anaout. Ur pennadig ha n'am gwelfot mui ken, ha c'hoazh ur pennadig hag am gwelfot adarre. Lod eus e ziskibien a lavaras neuze an eil d'egile, Petra a lavar dimp evel-se? Ur pennadig a 'n am gwelfot-mui ken, ha c'hoazh ur pennadig hag am gwelfot adarre, ha gant kement-mañ mont a ran da gaout an tad? Lavarout a raen eta, Petra eo se emañ o lavarout ur pennadig ? N'ouzomp ket petra lavar ? Ha Jezuz o c'houzout o devoa c'hoant da ober ur goulenn outañ a lavaras dezho, Tabutal a rit kenetrezoc'h diwar-benn ar pezh am eus lavaret, ur pennadig ha n'am gwelfot mui ken. ha c'hoazh ur pennadig hag hom gwelfot adarre. E gwirionez, e gwirionez, me a lavar deoc'h, c'hwi a leñvo hag a hirvoudo en dra m'en em laouenaio ar bed. C'hwi a vo en dristidigezh, met ho tristidigezh a vo troet el levenez. Ar vaouez o wilioudiñ he deus tristidigezh dre m'eo deuet he c'houlz. Met p'he deus ganet he c'hrouadur n'he deus ket soñj ken eus he foan. Gant al levenez en deus dre ma'z eus bet ganet un den er bed. Ha c'hwi eta hoc'h eus bremañ tristedigezh. Met ho gwelout a rin a-nevez ha laouenaat a ray ho kalon. Hag ho levenez ne vo den ebet evit he dilemel diganeoc'h. Hag en deiz-se ne refot-mui goulenn ouzhin evit netra. E gwirionez, e gwirionez me lavar deoc'h, petra bennak a c'houlennfot digant an Tad e roio deoc'h em anv. betek-henn n'hoc'h eus goulennet netra emanañ goulennit hag e resevfot evit ma vo leun ho levenez lavaret em eus an traoù-se deoc'h dindan parabolennoù donet a ra an eur ma ne gomzin ket ken ouzhoc'h dre barabolennoù met ma komzin deoc'h en sklaer diwar-benn an tad En deiz-se e c'houlennfot emaon ha ne lavaran ket deoc'h e pe din an tad evidoc'h, rak an tad e-unan ho kar dre m'hoc'h eus marc'haret ha m'hoc'h eus kredet ez on deuet eus Doue. Deuet on er-maez eus an tad ha deuet er bed, ha bremañ e kuitan ar bed hag e tistroan da gaout an tad. Lavarout a reas e ziskibien dezhañ, Setu bremañ ma komzez dizolo ha ne lavarez parabolenn ebet. Bremañ ec'h ouzomp ec'h anavezez pep tra ha n'ac'h eus ket ezhomm e vefe graet goulenn ouzhit. En abeg da se e kredomp ez out deuet eus Doue. Ha Jezuz da respont dezho, Bremañ e kredit. Setu ma teu an eur ha deuet eo, ma vefot skignet pep unan diouzh e du, ha ma lezfot ac'hanon ma-unan-penn. Nemet n'emaon ket ma-unan-penn rak an tad a zo ganin. An traoù-se am eus lavaret deoc'h evit moupañ ar peoc'h ennon. Er bed e ve foll gwall wasket, met out bet fiziañs. Trec'het em eus ar bed.

Na deñval e vezo. Breizhiz, p'edomp a galon, ma vo adsavet Breizh, en he c'herr evel gwechall, gant he yezh hag he feiz, hep feiz gristen er broioù ne c'hell bezañ urzh ebet, hep brezhoneg ken nebeut ne c'hell bezañ Breizh ebet.